Pan gomisiynodd Edward y Cyntaf, yr Archbensaer, Master James of Saint George, i gynllunio'r castell yma yng Nghaernarfon, nid rhesymau ymarferol oedd ei unig gymhelliad. Roedd o hefyd yn gwneud gosodiad. Achos mi gododd o Castell Caernarfon ar gefn ei fuddugoliaeth lethol a thyngedfennol dros y Cymry. Roedd ei adeiladu yn rhan o broses ehangach, sef darostyngiad llwyr tywysogaeth Gymreig Llywelyn, diddymiad annibyniaeth y Cymry, ac atgoffa ei ddeiliaid newydd eu bod nhw bellach yn rhan o Ymerodraeth Lloegr, unwaith ac am byth. Mewn geiriau eraill, i rwbio'n trwyna ni yn y gollad.
Pob ha, mae Caernarfon yn berwi o dwristiaid, yno yn eu miloedd i edrych ar bensaernïaeth ysblennydd y castell a'i safle trawiadol ar lannau'r Fenai. Tra bod meysydd parcio'r cestyll Cymreig, llefydd fel Dolbadarn, Dolwyddelan a Dol Forwyn yn aml iawn yn wag, hyd yn oed yng nghanol ha'. Mae o fel pe bai hanes y cestyll Cymreig wedi syrthio oddi ar y radar twristaidd yn llwyr.
Ond i hynny fawr o syndod a deud y gwir, achos ar wahân i'r ffaith eu bod nhw falle yn enghreifftiau llai trawiadol o ran pensaernïaeth, mae hanes wastad yn cael ei sgwennu efo ysgrifbyn y gorchfygwr, yndydi? Ond anghofiwch am gestyll am y tro. Dwi isio tynnu'ch sylw chi at ganolfannau cynhenid eraill sydd hyd yn oed yn fwy annelwig a mwy cuddiedig na'r cestyll Cymreig. Sefydliadau oedd yn chwarae rhan ganolog yn Llywodraeth a Chymdeithas Cymru yn y Canol Oesoedd. Cyfeirio ydw i at y llysoedd.
I fedru deall a gwerthfawrogi arwyddocâd y llys, mae'n bwysig egluro sut oedd cymdeithas yn cael ei gweinyddu. Rhannwyd y tywysogaethau Cymreig i wahanol ardaloedd gweinyddol, sef cantrefi. O fewn y cantrefi hyn roedd gwahanol gymydau, ac ym mhob cwmwd roedd yna lys. Oedd yn cynnwys adeiladau fel sgubor, stablau, gefail a'r neuadd fawr yn ganolbwynt i'r cyfan.
Adeilad arall oedd yn rhan bwysig o'r llys oedd y llety brenhinol lle oedd y tywysog yn aros pan oedd o'n galw i gynnal llys. Achos llys teithiol, un oedd yn symud yn barhaus o gwmwd i gwmwd oedd y Llys Canoloesol Cymreig. A deud y gwir de, roedd o'n ffordd o dirnasu eitha hands on fel sa'r Sais yn deud.
Yn archaeolegol, does na'm llawer o dystiolaeth o'r llysoedd wedi goroesi, ond yn 1992 daethpwyd o hyd i olion llys Rhosyr. Y llys hwn oedd calon cwmwd Menai yn Sir Fôn, a'r safle ydy'r unig un o'i fath sydd wedi cael ei gloddio i'r fath raddau. Neil Johnston, rheolwr treftadaeth Menter Môn, ydy'r archeolegydd ddaeth o hyd i'r olion yn y lle cyntaf. Llysoedd brenhinol pwrpasol oedden nhw ta jyst llysoedd rhyw arweinydd lleol oedd y tywysog yn digwydd ddefnyddio. Wel na, mi oedd yna llys pwrpasol i'r tywysog yn bob un cwmwd, mi oedden nhw'n casglu trethi a hefyd yn bwyta'r ffordd trwy'r teyrnas, oedd bob un llys hefo tir yn fan hyn, oedden nhw'n galw fo'n tir bwrdd am bod o'n cynhyrchu bwrdd i'r llys. So mi oedd gynnwch chi poblogaeth yma oedd yn edrych ar ôl y tir, yn ffarmio, yn edrych ar ôl yr adeiladau, yn barod i'r tywysog pan oedd o'n galw. Da ni fewn yn neuadd, yn sicr y prif neuadd fedra i'm ddeud, da ni mond wedi tyllu chwater o'r safle yma yn gyfan gwbl. Ah, reit. Wedyn mae yna gweddill o olion o dan yr cae yma dal i fod. Ac ar un pen yr adeilad so gynnoch chi'r fainc lle fysa'r tywod tywysog a'r pobl pwysig yn ista yn sbio lawr y neuadd yn y ffordd maen nhw'n neud yn y prifysgolion yn Rhydychen ac yn y blaen heddiw.
Y siamber di hon lly. Ond mae'r patrwm yma i weld yn digon aml yn llefydd eraill lle mae'n gynnoch chi'r neuadd mawr a wedyn mae gynnoch chi y chamber block arall yma lle mae'r bywyd preifat yn mynd ymlaen.
Yn ogystal â phrif adeiladau'r llys, mae yna olion yma yn rhosur o fur allanol sydd ag arwyddocâd arbennig yn ôl Neil.
Statws ydy o. Dyma dw i yn fama. T'mo, dw i'n dyn pwysig, mae gennym ni muriau o gwmpas y safle. 'Di hwn ddim yn ffarm cyffredin. Ydy hynny'n golygu bod 'na lot o arian, darnau arian neu rywbeth fel 'na 'di cael eu ffeindio yma? Do, mi oedd 'na ddipyn o ceiniogau wedi dod i'r golwg fel oeddwn i'n cloddio. Mae amgynrychiolion eraill sy'n helpu'r archeolegydd i ddihongli be oedd yn digwydd yma. Haearn oedd drysau, cloiau ac yn y blaen, latches, a mae gennych chi crochenwaith hefyd. Wel, swn i os oedd 'na fwy o bethau ar ôl i'w ffindio fan hyn ta? Swn i wrth fy modd, so ni'n cael agor mwy o'r safle i fyny, mae 'na drysorau eraill i weld yma a gwell dealltwriaeth o'r llys.
Ond roedd gwahanol lysoedd yn amrywio o ran eu pwysigrwydd. Mae tystiolaeth ddogfennol sy'n awgrymu'n gryf mai'r llys yn Aberffraw, ar arfordir gorllewinol yr ynys, fu prif lys tywysogaeth Gwynedd am ganrifoedd.
Ond mae yna ddadl arall wedi codi phen yn lle diweddar am ddilysrwydd safle arall i hawlio'r un un teitl. Ac mae yna hollti barn chwyrn ar y mater ymysg y gwybodusion.
Enw hanesyddol Abergwyngregyn oedd Aber Garth Celyn, ac roedd yna lys yma, llys a dyfodd yn allweddol ym mlynyddoedd olaf Llywelyn ap Gruffydd, ein llyw olaf, wrth gwrs.
Wel, lle mae'r hollti barn wedi digwydd ydy ynglŷn â lle yn union oedd prif adeilad y llys hwnnw'n sefyll.
Dyma Pen y Bryn, ac mae'r perchnogion presennol yn argyhoeddiedig mai yma oedd prif adeilad neu neuadd fawr llys a'r llechwedd uchaf yn arfer sefyll.
Flwyddyn dwytha, mewn ymgais i gau pen y mwdwl ar adrofodaeth, mi gomisiynodd y perchnogion archeolegydd i wneud adroddiad manwl o'r safle, ac maen nhw wedi caniatáu i fi gael golwg ar ganfyddiadau'r adroddiad hwnnw. A mae gennau dort sy'n helpu fi.
Adeilad Elisabethaidd ydy Pen y Bryn, ond yr honiad ydy bod olion cynharach i'w canfod o dan lefel y ddaear. A dyma fi yn y selar. Spooky.
Yn fan hyn, mae yna ddwy garreg dywodfaen cerfiedig gafodd eu darganfod yn y gerddi ac sy'n dyddio o'r canol oesoedd.
A wylwch chi'r ffenas mae'n fan hyn de? Wel, mae'r adroddiad yn dweud bod yna elfennau ohoni y cynllun ac yn y blaen yn ganol oesol.
Y tu allan, mae'r patrwm a welir uwch ben rhai o'r ffenestri, sef patrwm fwswar y nodwedd ganol oesol yn ôl yr adroddiad.
Dyna un ochr o ddadl. I gael clywed o'r ochr arall, rhaid ni fynd lawr i'r pentra, a dwi am gerdded a gadael y fan, cos dim ond rhyw dafliad carreg fach ydi o.
Yn 1994 mi ddaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd o hyd i olion adeilad canoloesol yn y pentra ac aethpwyd ati i'w gloddio. Honnodd yr Ymddiriedolaeth mai hwn ac nid Pen-y-bryn oedd safle tebygol prif adeilad llys a'r llechwedd uchaf.
A'r rheswm am hynny oedd iddyn nhw ddarganfod olion neuadd asgellog neu winged haul o gryn faint. Adeilad ddigon tebyg i neuadd fawr.
Mae'r safle cloddio bellach wedi ei lenwi, ond un gwrth ddadl a ddefnyddir yn ei erbyn ydy ei fod o'n is yn afen y bryn, ac felly'n annhebygol o fod wedi cael ei ddewis ar gyfer prif adeiladau'r llys.
Beth bynnag, mae hi'n ddadl boeth ofnadwy a fyw i fi gymryd ochrau. Be wnâi de ydi rhoi cyfres o lincs i fyny ar y blog wythnosol i chi gael darllen mwy a gwneud eich meddyliau eich hunan i fyny.
Beth bynnag fo'r gwirionedd, Fe chwaraeodd Aber Garth Celyn ran allweddol ym mlynyddoedd olaf Ath-Rashig, Llywelyn ap Gruffudd. Ac i egluro pam yn union, mae'r Athro Huw Price o Brifysgol Bangor sy'n arbenigwr ar y cyfnod. Mae yna gryn ddadlau ynghylch lleoliad llys Aber Garth Celyn Ond mae Garth Celyn yn cael ei grybwyll yn un o'r dogfennau pwysica yn y Gymru ganoloesol. Wel, mae Garth Celyn yn cael ei enwi fel y lle lle roedd llythyr pwysig iawn gan Lywelyn a'i gyngor wedi yrru at Archesgob Peckham rhyw fis cyn i Lywelyn gael ei ladd. Elli di egluro ni be sydd yn y llythyr ta? Be sy gyda chi fan hyn yn gynta yw llythyr gymharol fyr gan Llewelyn at yr Archesgob yn diolch am ei sort of gynigion heddwch ond dweud bod nhw'n gwbl annigonol a alle fe ddim i derbyn nhw oherwydd o'n nhw ddim yn anrhydeddus bydden nhw'n i ddifetha fe a'i bobl. A wedyn mae'n dweud wel mae'n well gen i gynnig rhai cynigion gwahanol fel sylfaen i drafodaethau pellach. Mae'n dangos sut o Llywelyn yn defnyddio'r syniad o genedl y Cymry fel ffordd o gyfiawnhau safle, ond hefyd mae'n ceisio dweud bod pobl Gwynedd yn arbennig yn uniaethu ag e ac yn sicr yn um, gwrthod cael ei arglwyddiaethu gan frenin estron. Mm. Dyma'r yy llythyr ola ma' Llewelyn yn sgrifennu at Beca mae 'c'os mae'n marw mewn ychydig wythnose. Hmm. A ma' hynny dwi feddwl yn yn dwysau arwyddocâd y datganiade heriol 'ma a mewn ffordd yy lle chi ddweud bod hyn yn yn syndod mowr o ystyried y pwyse milwrol yn ei erbyn ar y pryd. Ch'mod o'dd Edward y Cyntaf... Ie ie. ...i luoedd ar y stepan drws mewn gwirionedd pan o'dd e'n sgrifennu... Ie. ...fel hyn. O'dd o'n gwbod bod yy petha yn ddrwg 'lly ond yy o'dd o'n fodlon dal i sefyll hyd y diwedd doedd? Beth bynnag ydwch chi ddeud am dan y dyn o'dd o'n gallu bod yn ddyn ddigon penstiff 'i hun. O'dd o'dd o'dd a ch'mod falle bydde rai pobol wedi penderfynu o wna ni a fi ymddeol i Loegr a derbyn y mil o bunne yr flwyddyn. Felly fel mynegiant cyfansoddiadol o genedyligrwydd a hunaniaeth cenedlaethol ma'r ddogfen yma yn rhywbeth holl bwysig i'n hunaniaeth ni fel cenedl heddiw 'ma. Wel, mae'n sicr yn bwysig. Mae'n bwysig i i ddeall yy Cymru oes Llywelyn, a falle hefyd mae o ddiddordeb i i bobl heddi yn ogystal.
Nes ymlaen, mi fydda i'n mynd ar ôl olion rhagor o lysoedd Gwynedd, gan gynnwys un ym Mro fy Mebyd. Dwi ar drywydd rhai o lysoedd coll tywysogion Gwynedd, ac mae'r daith wedi mynd â fi i safleoedd diddorol a deud y llia. Mae olion y llys nesa, sef Llys Dinorwig, i'w canfod ym Mryn Refael ger Llanberis, ac mae'r archeolegydd brwd Rhys Mwyn yma i'n nghyfarfod i. Reit da, sut wyt ti? Reit da, sut wyt ti?
Wel ynde, dwi'n dallt de, bod rhai o'r olion y llysu, llysoedd yma yn anelwig, de, ond mae yeah. hwn bron iawn yn anweledig, yndi? Mae hwn yn anweledig.
Be ni'n di awgrymu, falle, so ni'n edrych ar y map yn da ni gael gweld beth sydd gennym ni. Y tebygrwydd ydy, mae gennym ni ddau gyfnod gwahanol. Mae yna loc wedi amddiffyn, fel bryngair bach sydd yn dyddio'r cyfnod Celtaidd neu'r Rhufeinig. Tu mewn i'r lloc yma, mil o flynyddoedd wedyn neu be bynnag ydy o, Mae gynnon ni olion canol oesol. Be o'n i'n mynd i gynnig os, os wyt ti'n gêm, awn ni mewn i gael golwg be di'r olion. Be, i ganol y drain na?
I ganol y drain.
Reit, oce, okay, aw e. Dyna ar ben y clawdd rwan, da? Hwn di ben y clawdd, right.
ynddo? Ie. Yeah. A dyn, da ni'n disgyn i mewn i'r ffos. Ie. Yeah. So hwn, fatha rhyw bank and ditch, dyri, fatha rhyw... Yn union, yndi. Yr hyn pryd 'da ni'n dod i fyny fan hyn rwan, yn fan hyn, da ni'n gweld y clawdd mewnol ynde. Mae o fatha rhyw fringaer bach wrth yr 'en ffermydd anheddog 'na ia? Amddiffynnol. Dyna di o.
Y tebygrwydd yn fan hyn, dyna sydd gennyt ti'n wreiddiol, a bod y lle di cael ei ail ddefnyddio ynde. I ail wneud o fel amddiffyniad 'lly. Ie. Mae hynny'n bosib ond 'sa raid ti gloddio mai ffindio allan ynde? O's e o's e o's e o's e.
Yn y cae drws nesa, mae 'na olion llawer cliriach i'w gweld, ac nid ymwelwyr â'r maes carafanau presennol oedd y rhai cynta' yma chwaith.
Mae Thomas Pennant, mae hwn yn un reit ddifyr. I visited, medda fo ynde, the remains of Llys Dinorwig, a house said to have been one of the Palaces of Prince Llywelyn ap Gruffudd. Reit. Llywelyn ap Gruffudd, Llywelyn yn lliw olaf ynde? Ie, ie.
Cofnod cynta am y lle 'ma ydi Leyland yn yr unfed ganrif ar bymtheg, lle mae o'n sôn y cysylltiad hefo Syr Gruffudd Llwyd o Tregarnedd Sir Fôn, a hwn di'r dyn sydd yn rhoid y newyddion i Edward y Cynta bod i fab wedi wenu yn Nghastell Cynarfon yn 1284. A mae rhywun yn gallu dychmygu Edward mor hapus, newyddion da, dyma'r tir i Gruffydd Llwyd wrth gwrs. A dyn- yn ôl yn ôl sôn dyna nath o 'de? Ie rhoi tir iddo fo ie? Dyna 'di'r sôn.
Be' be' sy gynnon ni fan hyn rŵan? Dyma'r tyllau lle o'dd y trawsbys lloria. Ie ma' rheina yn wreiddiol. Dyn- ma' gynnon ti wal hynafol ond pan 'dan ni'n edrych i fyny fan hyn lle ma'r llechi 'na, fydd rheina'n sicir ddim yn wreiddiol. Y broblem amlwg ydi sut ti'n dyddio petha fel hyn sy 'di cael ei ail-godi yn defnyddio hen gerrig ynde? Ie de, ie. Mae'n bosib fod y wal yma'n gysylltiedig â Neuadd Gruffydd Llwyd. Maen nhw'n derbyn hynny, neu o leia'r safle ynde, neu'r lleoliad. Felly ella bod ni'n bod yn fodlon o ddeud hynny.
Mae yna lawer o bethau annelwig ynglŷn â'r safle hwn, thema sy 'di tyfu i fod yn un gyffredin iawn ar y daith hyd yma. Hwn di'r canol odda ni methu weld. Ie. Dyn ma'r wal da ni newydd weld yn fan hyn, ma raid bod rhan o safle'r llys o dan y maes carafanau ynde? Sgwn i di'r bobl ma sy'n dod yma i aros yn gwybod bod nhw ar safle brenhinol Cymreig. Swn i'n feddwl bod na siawns reit dda, sa ni'n gallu deud bod cant y cant o'r bobl ma ddim yn gwybod ynde? Be sy'n drist hefyd de, bod 'na gymaint ohonon ni, y Cymry hefyd, ddim yn gwybod am y safleoedd yma de. Mae isio sbio ar llên gwerin weithiau does, yr hen mân enwau caea a ffermydd does, ti'n gwybod, mae 'na lot o gliwiau yn fan'na does. Oes. Fatha Llys ynde, ydy enw'r ffarm yma ynde. Ac wedyn, sbia lle ydan ni. Fysa hwn yn le delfrydol i Arglwydd Eryri godi llys, fysa? Dan ni yn y lle iawn.
Yn sicr. Ie. Na mae o'n boint os ti fedri dim cymharu hwn a be' 'dan ni'n gallu weld yn Llys Rhosir. Na. Amlwg ynde ma'r ddau safle'n hollol wahanol. Hmm. Ond ma' nw rhan o'r un stori.
Er gwaetha ymdrechion Edward y Cynta' i sgubo pob tystiolaeth o lysoedd tywysogion Gwynedd oddi ar y map, mae'n ymddangos bod olion nifer ohonyn nhw wedi goroesi. Ac mae un o'r llysoedd hynny yn sefyll dafliad carreg o'n nghartre teuluol. Dyma safle Castell Prysor.
Pan rannwyd Gogledd Cymru rhwng Meibion Owain Gwynedd, sef taid Llywelyn Fawr, mae'n debyg mai Cynan oedd y mab a dderbyniodd diroedd Ardudwy a Meirionnydd. Ac mae'n bosib mai Gruffydd, mab Cynan, welodd yr angen i godi castell yma yng Nghwm Prysor.
Mae'n anodd dyddio'r safle, ond mae'r ffordd y mae'n ymgorffori nodweddion naturiol y tirwedd wedi atgoffa haneswyr o gestyll diwedd y ddeuddegfad ganrif, fel cestyll Deudraeth a Carn Fadryn, a briodolir i feibion Owain Gwynedd. Castell Mwnt a Beili oedd o, yn defnyddio'r graig naturiol 'ma fel mwnt, ac mae 'na olion muria cerrig neu ristriau cerrig yn troelli i'w ben o lle mae yna olion adeilad unai o bren neu garreg.
Yn 1998, daeth yr archeolegydd nodedig Martin de Lewandowicz yma i wneud arolwg daear ffisegol o brif nodweddion y safle, a chafodd y moes siomi.
Mae'r arolwg yn dangos fod y mawrion, neuadd fawr ac adeiladau eraill sydd i gyd yn cyfateb i'r hyn sydd i'w weld yn Rhosyr ac yn Abergwyn Gregyn, ac mae De Landowitz yn awgrymu'n gryf fod yma un o lysoedd teithiol Llywelyn Fawr. Lawr y fancŵ dach chi'n gweld olion sylfeini'r neuadd fawr yn glir a'r adeilad bach ar ei ochr o sef siambr y tywysog mwya' tebyg. Draw fan hyn, da chi'n gweld olion adeiladau eraill fel sgubor a gefail, ac mae Martin de Landowitz yn dweud bod dim ond y prif safle mae wedi wneud y syrfe geoffys ma, bod yna gymaint mwy mae o isio i wneud, ac yn sicr mae yna olion ffordd yn mynd i lawr o yma a croesi hen bont. yn croesi afon Prysor y Fancŵ a ffordd yn cario ymlaen i gyfeiriad traws a Harlech yn nes ymlaen wrth gwrs de.
Un ffaith sy'n profi statws safle Castell Prysor ydy fod yna lythyr wedi ei sgwennu yma yn 1284 gan neb llai nag Edward y Cyntaf ei hun.
Felly be oedd Edward Longshanks yn wneud yn fan hyn yn yng nghwm i? Wel, efallai fod yr ateb i'w gael draw fforcw yng Nghastell Harlech.
Fel Castell Caernarfon, roedd Castell Harlech yn adeilad llawer mwy nag oedd ei angen ar gyfer cynnal presenoldeb milwrol. Tebyg oedd ei bwrpas hefyd, sef cwblhau y cylch o haearn o gestyll o amgylch Gwynedd ac i atgoffa'r Cymry o'u lle.
Pan ddechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mai 1283, roedd yna 35 saer maen yn gweithio yma. Erbyn 1286, pan oedd yr adeiladu yn ei anterth, roedd yna 227 ohonyn nhw. Wel, y drefn arferol wrth godi castell oedd cario'r cerrig o chwareli lleol er mwyn iddyn nhw gael eu trin ar y safle gan y seiri maen. Ond dychmygwch hyn ta. Un o'r seiri maen ar y seit yn mynd i fyny at y Clerk of Works, y Master James of St George ei hun efallai, ac yn dweud, Duw, pam nwm ni'n dwyn y cerig o lysoedd a chestyll y Cymru? Wedi'r cwbl, dydyn nhw ddim yn mynd i'w defnyddio nhw eto.
A da ni'n gwybod hyn achos mae tystiolaeth archeolegol wedi profi eisoes bod cerrig o'r llysoedd Cymreig wedi'u defnyddio i godi rhai o'r cestyll Seisnig. Ac mae archeolegwyr yn gwybod hynny achos bod olion y math o fortar oedd yn cael ei ddefnyddio yn y cestyll a'r llysoedd Cymreig wedi ei ddarganfod yn waliau'r cestyll hynny.
Ond be am Harlech ta? Wel, mae 'na ddau honiad wedi cael eu wneud, a'r un o'r ddau wedi cael ei profi, cofiwch. Y cynta ydi fod 'na gerrig o llys prysor yn y walia 'ma'n rwla. Yn sicr, mi fydda symboliaeth dinistrio llys ei arch elyn er mwyn codi ei gastell ei hun yn apelio at ddyn o natur Edward Longshanks. Yn ail, ma' 'na rai pobl yn honni fod castell Harlech wedi godi ar seiliau adeilad cynharach, ac mai castell Cymreig oedd hwnnw. Os biwch chi fyny fanna de, mi welwch chi fod yna ddau wahanol fath o gerig neu dau wahanol fath o adeiladwaith o leia. Ond wrth gwrs dydy hynny ddim yn dangos o le ddaeth y cerig yn acdi. Be bynnag fo'r gwirionedd, mae'n bosib iawn na chawn ni byth wybod. A cha i na byth wybod os fuodd Edward i fyny yng Nghwm Prysor yn dwyn cerrig. Yr hyn mae enwau fel Caer Collwyn, Prysor, Dinorwig, Garth Celyn a Rhosir yn ddeud wrtha ni ydy ein bod ni wedi colli rhywbeth pwysig iawn. Ac mae'n hawdd rhoi'r bai ar bolisi imperialaidd Edward, ac mae gennym ni berffaith hawl i wneud hynny achos mi ddigwyddodd o. Ond tybed y ddylia ni hefyd edrych chydig bach yn nes at adra? Achos mi yda ni fel cenedl wedi caniatau i'r llefydd yma lithro i angof. Ond be mae rhosur yn ddangos i ni ydy bod modd i'r llysoedd a'r cestyll Cymreig godi o'u seiliau unwaith eto a hawliau lle yn ein hymwybyddiaeth genedlaethol, a sicrhau na chaiff cenedlaethau'r dyfodol anghofio am y cyfnod cwbl allweddol hwn yn ein hanes ni.